F'waħda mis-swari fl-Isptar Monte Carmeli f'Ħ'Attard għaddejja wirja ta' mudelli. Għadd ta' mudelli li wieħed hawn x'jara ħafna hawnhekk. Ħdejna għandna magħna lil Alan Saliba li huwa President ta' din l-għaqda. Alan, x'inhija din l-għaqda, x'mudelli hawn hawnhekk u min ġej x'qed jistenna? Hekk hu, din hija s-sbatax-il wirja annwali tal-għaqda Diecast and Scale Model Society. Kif jixhed l-isem tal-għaqda, tħaddan fi ħdanha membri li jikkollezzjonaw mudelli die-cast, jiġifieri mudelli tal-ħadid. Scale models huma dawk il-mudelli mibnija bl-idejn mid-dilettant, li ħafna minnhom huma mibnija anke minn materjal riċiklat. Issa hawnhekk f'din il-wirja hawn xelta kbira ta' mudelli differenti. Qegħdin 35 esibitur hawnhekk li kull wieħed qed jesibixxi l-kollezzjoni tiegħu. U l-kollezzjoni din is-sena tvarja f'mudelli ta' karozzi tal-Pulizija ta' Malta li huma uniċi tista' tgħid għaliex ma ssibx tixtrihom u ħafna minnhom ikun immodifikakhom il-kollettur stess. Għandna sezzjoni speċjali dedikata lil Roger Moore mill-film ta' James Bond Peress li ħalla din id-dinja f'Mejju li għadda. Għandna ħafna karzi tal-linja antiki hawnhekk. Ekku, l-karzi tal-linja huma attrazzjoni ta' kull sena fil-wirja tagħna. Dis-sena qed jesebixxu tliet kollezzjonisti bil-mudelli tagħhom waħdhom kompletament bl-idejn, kif ukoll għandna għadd ta' karozzi tas-snajja' tal-imgħoddi bħall-bejjiegħ tal-pitrolju, bejjiegħ tal-ħut, eċċetera. Għandna wkoll ċirklu hawnhekk partikolari mejda kbira sabiħ ħafna dak inti tarmaħux. Ekku, hija kollezzjoni tiegħi li magħha jdur anka l-għaqda bħala twaqif tagħha. Mela. Il-mudell ta' ċirklu jikkonsisti ovvjament fiċ-ċirklu nnifsu komplut b'zoo tal-annimali u diversi figuri, diversi karozzi u anke fun park b'diversi attrazzjonijiet li jaħdmu. Id-dħul huwa b'xejn, dak kollha jridu jiġu hawnhekk minn xħin sa xħin. Hekk hu l-wirja tiftaħ sa nhar l-Erbgħa 13 ta' Diċembru li hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma mid-disgħa ta' filgħodu sat-tmienja ta' filgħaxija. L-aħħar ġurnata niftħu sal-ħamsa. Mela, nissuġġerixxi lil dawk kollha dilettanti, anke mhux dilettanti, tal-mudelli, li hawnhekk għandkom x'taraw ħafna minn karozzi għal muturi, għal karozzi ta' linja antika, għal ċirklu, għal teknoloġija, għal tal-pulizija, fire engines, karozzi antiki, enormi, inkredibbli, ejjew hawnhekk ħa taraw din il-wirja tkun ħarġa żgur sabiħa mal-familja kollha. L-aħħar messaġġ tiegħek Adam?

Biex wieħed jasal għal din il-wirja huwa faċli ħafna. Sempliċement l-Isptar Monte Karmeli mid-daħla ewlenija u dduru fuq ix-xellug tagħkom. Mela, grazzi għal Ann Saliba, il-President ta' din l-għaqda u nħeġġeġ il-pubbliku Malti biex jattendi u jammira s-sagrifiċċju li għamlu kolletturi biex ovvjament jesebixxu dawn lill-pubbliku Malti.